מיטוואך יו ט אייר, איך וויל היינט טאן א טעמע, א אינטערעסאנטע טעמע, וואס זענען חסידים? מענטשן? צו בהמות? לאמיר אנקוקן וואס איז דא די פראגע, מיר טוען לעצטנס אסאך אין די מנין פון ירושה פון רעבעס, פון חסידות'ן, יא, מיר ווייסן אז ביי רבנות איז דא הלכות, אויב דא א יורש, יא א יורש, נישט א יורש, איך גיי נישט אריין אין די דינים דא, ווייל ביי רבנות אלס רבנות איז דא א ירושה אויף א אמט, אמט הייסט אויף דעם פאסטן. אבער איך וויל פרעגן א פראגע, איז שייך א ירושה אויף א חסידות? לאמיר זאגן דיין טאטע איז געווען א רבי פון א חסידות. דו ביסט געווארן ר' מנחם? זענען די חסידים אטאמאטיש דיינע חסידים? צו נישט? דו קענסט עס אפילו נישט פאדערן. ס'האט גארנישט מיט דיר. איך וויל דיר דערציילן א שיינע מעשה, איר וויסט איך האב דאך ליב היסטאריע און איך געדענק עס נאך אין מיין צייט, איך בין א קינד, איך בין נאך יונג אין יענע צייט האב איך געדענקט די מעשה, די מעשה איז מיר אריינגעקראכן אין קאפ שטארק. ס'איז געווען דעמאלט א ביטערע מלחמה, א ביטערע, ווען איך זאג אייך א ביטערע מלחמה, איר מיינט איינער עפעס איז, דאן איז עס געווען א אמת'ער ביטערע מלחמה צווישן די משומרי אמונים מיטן רעבאלע, מיטן טוליסאנער. דער טאטע, ס'איז דער אלטער רבי געווען דער רעבאלע, וואס האט געלאזט א זוהן דער שומרי אמונים, און דער איידעם האט איבערגענומען די רבי'סטעווע, ער האט זיך גערופן תולדות אהרן, ער האט נישט געקענט רופן, ער האט נישט געקענט צונעמען דעם נאמען שומרי אמונים, ווייל דאס האט טאקע דער זוהן גע'ירש'נט. אבער ער האט זיך א נאמען געגעבן מיט א נייעם נאמען, תולדות אהרן, און האט אוועקגענומען אלע חסידים כמעט, כמעט אלעס, האט ער אים גערופן צו דין תורה אין די עדה החרדית אין ירושלים, און געשריגן אז ער דער שוואגער נעמט פון אים אוועק די חסידים, ער גנב'עט אים די חסידים. דער רבי איז אין יענע צייט געווען א איד, א ירושלימער, ער האט געהייסן ר' פנחס עפשטיין, א קלוגער איד. ר' פנחס האט אים געגעבן א פרעג איין פראגע, וואס זענען חסידים, מענטשן צו בהמות? פרעגט אים למאי נפקא מינה? זאגט ער זייער פשוט, זאגט ער, זענען זיי בהמות, זענען זיי דיינע, און איך פסק'ן שיין אז עס געהערט צו דיר, און דער שוואגער טאר עס נישט אוועקנעמען, עס איז נישט זיינע. דא איז דער יורש. טאמער אבער זאגט ער זיין זין מענטשן נישט קיין בהמות, דארף דאך יעדער איינער מחליט זיין פאר זיך, נישט אז ס'זאך ירש'נען חסידים מענטשן, א מענטש יעדער איינער איז קובע פאר זיך ווער איז זיין רבי, וועמען ער וויל פארעבן, דאס איז דאס, נישטא קיין ירושה ביי די זאך. אז ער האט פארלוירן דעם האט פארלוירן דעם דין תורה, און דער דער טליסארן איז געווארן שטארק גרעבער, שוין זיי האבן זיך צוטיילט ער האט זיך געגעבן טעג אין שול, ס'איז א גאנצע מעשה, איך גיי נישט אריין אין די זאכן וואס האט געהאט א דין ירושה האט ער גאט ער אוועק גענומען, אבער חסידים ניין די חסידים זענען געגאנגען מיט אים נישט מיט אים, און דאס איז געווען דער פסק דא. פארוואס רעד איך וועגן דעם? למשל טוט זיך יעצט אין וויזשניץ שטארק שטארק שטארק וועגן דעם ענין פון ווער דארף גיין צו וועמען, און ווער האט א רעכט צו גיין צו וועמען, און ווער קען צונעמען פון וועמען. איז דער אמת איז אין איין ווארט און דא וויל איך מאכן זייער זייער קלאר, א חסיד האט זיין פולן רעכט אליין צו באשליסן צו וועלכן רב מען וויל גיין. א רבי קען נישט זאגן דו ביסט מיין חסיד, זאלסט טון וואס איך וויל, און איך גיב דיר אריבער אלס א ירושה צו מיין זון. ניין. איך וויל זיין דיין חסיד, בין איך דיין חסיד כל זמן דו לעבסט. א טאג שפעטער וועל איך מחליט זיין צו וועלכן רב איך וויל גיין. מען זעט עס יעצט אין אפאר פלעצער, בפרט אין לונדון, ווען אין לונדון למשל דער דער דער נייער רבי עפענט זיך אויף יעצט, פריער האט ער געווען איין תלמיד, ס'איז געווען צוויי ת ת, ס'איז געווען א תלמוד תורה וואס ר' מענדעלע האט, אבער דאס רעדט נישט פון די, ווען ס'זענען נישט געווען צוזאמען, אבער איך רעד די תלמוד תורה וואס האט רבי ישראל פון קאפן צוזאמען מיט די. מיט רב מאטעלע, זיי האבן געלערנט צוזאמען אין זעלבן סקול, יעצט דער נייער רבי אין לאנדאן עפנט זיך א אייגענע תלמוד תורה, ער וויל האבן זיינע חסידים מיט זיין גענג, נו שטעלט זיך די פראגע ווער איז קובע ווער איז וועמענס חסיד? קען דער ביסוד זאגן די אידן אין אין לונדון איז זענט מיינע חסידים און ער האט נישט וואס צו גיין צו אים צו ניין צו ער איז געווען פאר זיך ס'איז א אינטערעסאנטע טעמע ווייל די טעמע האבן מיר נאך היינט נאך היינט יא איז דא פלעצער וואס איז שפאלט זיך און יעדער איינער ווייסט ווען מחליט איך גיי אהער גיי אהער גיי אהין אבער אין דעם עצם זאך צו ס'איז שייך צו זאגן אז עימיצער נעמט אוועק פון דעם אנדערן יעדער איינער האט א זכות פאר זיך מחליט צו זיין יא אויב דו האלטסט אז חסידים זענען בהמות געהערט עס צום יורש, זענען חסידים נישט קיין בהמות האבן זיי א פולן זכות יעדער איינער מחליט צו זיין ווער איז זיין רבי. א גוטן אוונט.